Qed tant jimporta jekk nirrekordjak u biex inwassal messaġġ hekk ta' dak li qed tgħid liż-żgħażagħ, kont naħdem ħafna maż-żgħażagħ dak iż-żmien hawn Malta u xtaqt inwassilhom messaġġ. Taf x'qaltli? Qaltli Father, qaltli meta ngħid kelma, dik ma tibqax tiegħi.

U hija l-kelma ma kinitx tagħha, il-kongregazzjoni ma kinitx tagħha, il-flus ma kinux tagħha, l-ideat ma kinux tagħha. Eh, ħalli tagħmilhom u tagħmilhom b'konvinzjoni, imma mhux biex timponihom għax huma tagħha. Jew biex tideri, jew nkella biex b'xi mod eh, jirnexxi l-ħsib tagħha. U dina eh, kienet il-forza tagħha. veru forza tagħha, u għalhekk hija missjunarja tal-karità. Jiena forsi nissogra ngħid li l-qawwa tagħha hija mingħajr ma ħafna nies jindunaw illi kienet il-missjonarja tal-libertà. U eh, il-missjonarja tal-libertà hija eh, allura il-bażi tal-vera karità. Għax il-vera karità mhijiex kemm se ngħinek,

Fis-soċjetà tagħna għandna ħafna karitajiet, il-welfare state, eh, il-pensjonijiet, il-persuni b'diżabilità, eh, imma dawk huma kollha qed nagħtik l-affarijiet. Imma l-loneliness, l-abbandun, il-familji mkissrin, in-nuqqas ta' impenn u commitment lejn xulxin, in-nuqqas ta' preżenza tal-ġenituri mat-tfal, tat-tfal fil-familji, in-nuqqas ta' commitment tan-nies lejn xulxin, dak huwa l-ikbar faqar u l-ikbar nuqqas ta' libertà, għaliex kulħadd jaħtaf għal ħnifsu.

Jien nista' nagħtik miljun lira, eh, imma jekk ma nagħtikx qalbi kif kienet tgħid hu. Eh, hija illi eh, mhux dak li tagħti imma kemm hemm imħabba f'dak li qed tagħti. għaliex il-libertà hija dik li tippermettilek jew tagħmilha possibbli li inti tagħti lilek innifsek. U Mater Teresa kienet tinsisti illi s-sejħa, għalhekk hija hija missjunarja tal-imħabba, tal-karità, il-karità hija mħabba, mhux id-donazzjoni, u mhux l-għajnuna, u hawnhekk ħafna nies jiżbaljaw u jiġġudikawha kemm għamlet u kif għamlet. U jikkritikawha jien l-ewwel wieħed, minn dak il-darba kont ngħidilha għax kont inkun naħdem fil-Home for the Dying, Kalighat, Kalkutta, nies niġbruhom mit-triq qed imutu u lanqas biċċa tabib. Kien ikollha xi tobba ta' imma tobba li jiġu voluntieri bħalna. Kont naħdem ma' wieħed jiena ma kien protestant imma qaddis, qaddis, u veru għallimni. Hemmhekk stess fil-Home for the Dying, wieħed Indjan. Imma, allura ġieli għedtilha l-mother, imma mhux aħjar ikollok tabib permanenti hawnhekk dal-mard kollu u dal-bżonnijiet kollha? Kienet tgħidli, Father, is-sejħa tiegħi mhux li nibni sptarijiet, imma illi nagħti dar biex min se jmut, imut fid-dinjità ta' Iben Alla. Għax jiena,

issa jekk jiena nista' nagħti l-mediċina, nagħti l-mediċina li għandi, jekk jiena nista' nagħti l-kura, nagħti l-kura li għandi, imma l-ewwel qabel kollox kif se nagħti lil innifsi u s-sorijiet se jagħtu lilhom infushom f'att ta' mħabba permezz tal-ftit mediċina li hemm bżonn. Issa jekk bniedem għandu bżonn operazzjoni, Allura hemm l-isptarijiet u neħduh l-isptar, bħalma jagħmlu l-familji. Ħadd ma jagħmel sptar fid-dar. Imma kulħadd meta jkun marid jieħu lill-għeżież tiegħu l-isptar. Għax id-dar qiegħda mhux biex tagħti l-kura, id-dar qiegħda biex tagħti l-imħabba.

U diq li bniha fis-soċjetà tagħna. Id-dar qed nagħmluha l-post fejn nagħtu l-kumditajiet u fejn ninqdew u mhux qed insibu mħabba f'ħafna djar. Għaliex ma nkunux preżenti.

Kulħadd imħabbat, kulħadd bl-overtime, eh, kulħadd jibgħat it-tfal biex jaħdu l-breakfast l-iskola għax m'għandu żmien jieħu ħsiebhom, eh, eh, u m'aħniex hemm għat-tfal. Imma qed nixxilhom ta' ma' breakfast healthy, breakfast taf kemm ikun healthy, basta l-mama mhux hemm. Imma healthy breakfast. Kemm naqilbu kollox, għax l-importanti l-healthy breakfast u mhux il-preżenza tal-Mama. Għal Mother Teresa kienet il-preżenza tal-Mama, Mother. Mother Teresa. U naħseb dan messaġġ illi naħseb huwa essenzjali nwassluh eh, ħafna iktar fis-soċjetà tagħna għax aħna moqdijin u abbandunati fl-istess ħin bis-soċjetajiet moderni tagħna. kulħadd moqdi, eh, ekonomija eċċellenti, flus għandna fil-bwiet, pensjonijiet u għajnuniet soċjali, u l-problemi soċjali dejjem jikbru, jikbru, jikbru, jiena naħdem fl-iskejjel u naf x'hemm fl-iskejjel it-tfal kif inhuma mkissrin. Mhux biex nikkundannaw, ma niġġudikaw lil ħadd, imma ma nistgħux ma ngħidux isma' eh, x'qed tgħidilna Mater Teresa u hemm il-qdusija nħoss jiena.